Nka buriijo ndi omuriisa Bright atwine kandi ogu omukutu nimba ningija ninkugambira aha bikwatiraine n'obukama bwa Ruhanga kandi kugira ngu obaase kwongyera kwetegyereza n'oku wakubaasa kutuura amagara gaawe. Nyutsire ningamba aha nshonga egi kwonka niinyenda ngigarukemu, enshonga y'obukama bwa Ruhanga. Obukama bwa Ruhanga Niyo ngiri Yesu yaabuuriire. Yesu akabuurira engiri emwe kandi akabuurira engiri y'Obukama bwa Ruhanga. Yesu tarabuuriire diini, Yesu tarabuuriire kintu kyona ekindi. Yesu akabuurira aha Bukama bwa Ruhanga. Waaba nooyenda kwongyera kwetegyereza, oshome Matayo eshura ya kana omushororongo ogwa ikumi na mushanju. Mbwenu ka nshomeho ohurire Yesu ku yaabaire naatandika obutumwa bwe, oku yaatandikire kandi eki yaabaire naagambaho. Omuri Matayo shuura ya kana omushororongo ogwa ikumi na mushanju nihagira ngu, Kuruga obwo, Yesu yaatandika kubuurira naagira ati, Mweteise, ahakuba Obukama bw'omu iguru bwiriire haihi. So Baiburi egi ei tureeba n'ekitabo nainga n'engyenderwaho ey'Obukama bwa Ruhanga. Kandi nitukuba nitureeba eri izooba ekiragiro ebiragiro bya Ruhanga oku twine kubitamburiramu ahakuba ni bikuru munonga. Ruhanga akateekaho engyenderwaho ye ya Baiburi kandi twine kugitamburiramu. So Hariho omushoro omwe ogu nari naashobororiireho niinyenda kugaruka kugushoboorora kakye kandi gurimu enshonga ishatu ezi turaabe nitureeba eri izooba. Enshonga ey'okubanza, enshonga ey'okubanza enshonga ey'okubanza n'obutabanguko, obutabanguko. Nk'omweshongozi omwe munywani wangye Omwami Julius Muhoozi akeeshonga ekyeshongoro Nikigira ngu ensi ka yaguma neetabanguka, hiyaahika ebya Yohaati byaguma. Reero abo abaayehaireyo kugiheereza, ebyabo byaguma tibaine bwegamo. Noogyenda oreeba omuntu naashekaasheka, ebi arikugamba n'ebikiraashuka arikunura. Kwonka omu mutima gwe waazayo, ebi wakushangayo bikakutiinisa.

Haza titukugamba aha nsi yonka, nitugamba na n'aha magara gaitu nk'abantu. Noobaasa kuba ori aho nooreeba ebintu bireeta akavuyo, kireeta akavuyo omuriiwe kandi ekyo kikureetera na nyentsya yaawe nooreeba ori omu mwirima, omwirima ndindindi. Haza nituza kureeba Baiburi neegamba ki aha nshonga egyo. Niinyenda munywani wangye oriyo nooreeba ebi omanye ngu hariho Ruhanga owaakuhangire kandi ogwe Ruhanga Takwenda ogume nootuura omu mbeera ey'okushanga ori omu katabanguko nainga shi otari mu buteeka kandi okahenderwa ori nk'ori omu mwirima oyehweire amatsiko. So twakuza omu Baiburi zeitu omu kitabo ky'Okutandika eshuura n'ey'okubanza kuruga aha mushororongo gw'okubanza okuhika aha mushororongo ogwa kashatu. Okutandika eshuura y'okubanza omu mushororongo gw'okubanza okuhika aha mushororongo ogwa kashatu omu Bibuli y'orunyankore nihagira, Omu kutandika Ruhanga akahanga eiguru n'ensi. Ensi ekaba etarimu buteeka. Mwahurira ekizibu ky'okubanza? So twareeba ngu omu kutandika Ruhanga akahanga eiguru n'ensi. Munywani wangye Ruhanga niwe yaakuhangire. Ebintu byona ebi orikureeba niwe yaabihangire. Waaba nooyenda kugira ngu tiiwe waayehangire, Waaba nooteekateeka ngu niiwe waayehangire okaamanya eishokye rikuri aha mutwe, okiriyo nooronda egyo ansa niinyenda nkumanyise ngu tiiwe waayehangire. Ruhanga niwe ya, twena niwe yaatuhangire. N'ebintu byona ebi turikureeba niwe yaabihangire. So nk'oku twari omu omu mushoro gw'okubanza omu Baiburi, Baiburi yaagira ngu omu kutandika Ruhanga akahanga eiguru n'ensi. Haza twaza kureeba ebintu bishatu ebi naaba ndiyo nimbagambira, ebi naaba ndiyo ninkugambira munywani wangye ahurikiriize ari aha firimu egi nooreeba, Ebizibu bishatu ebyabaire biri omu nsi na hati ebiri omu nsi noobaasa kushanga biri n'omu magara gaawe haza tureebe oku waakubaasa kubisingura. Ogwa kabiri, ensi ekaba etarimu buteeka ngu ensi ei Ruhanga yaahangire buri kimwe ekirimu, buri kimwe ekiri yaakihangire n'obubaasa obu yaakitairemu kwonka ngu ensi ekaba etarimu buteeka. Ekyo n'ekizibu ky'okubanza. Ekyakabiri, Kandi erimu busha, ngu ensi ekaba erimu busha. Ekyo nikyo kya kabiri. Omwirima gukaba gushwekire amaizi maingi, kandi Omwoyo wa Ruhanga akaba nagyendagyenda ahaiguru y'amaizi. Emishororongo egi yatugambira ngu ensi ekaba etarimu buteeka, kandi ekaba erimu busha, kandi ecwekirwe omwirima so munywani wangye ariyo nareeba firimu egi niinyenda kukugambira ngu aka akavuyo nainga shi obutaba mu buteeka nikibaasa kureetera amagara g'omuntu okunyangarara kushanga omuntu ori omu kavuyo nooreeba na nyentsya oti okugireeba, nookyeera otambura oreeba ori nk'ori omu bokisi Hariho omuntu akanagira ngu ensi nebaasa kuba nk'ebokisi. Ee, obumwe neba nk'ebokisi waba otamanyire omuringo ogu wakubaasa okutamburiramu omu nsi omu. So, eky'okubanza ensi obutaba mu buteeka nikimanyisa ki? Tikirikumanyisa ngu ebintu ebi Ruhanga yaahangire bikaba bitariho omu nsi, kwonka byona bikaba biriho kwonka bijagariire mbwenu byona bitarimu buteeka nk'oku mwahurira Baiburi yaagamba. So niiwe oriyo nooreeba firimu egi noobaasa kushanga obubaasa bwona obu orikwetenga Ruhanga akabukuteekamu kwonka tiburimu buteeka. Ekintu obutaba mu buteeka nikimanyisa ngu byona biriho kwonka bijabiriire, mbwenu tibitereerize, ka tukigambe batyo. Ka tureebe nk'eky'okureeberaho, niinyenda oteeremu akashani oriyo nooza kurya kyaamushana, haza ku waaba oriyo nooza kurya kyaamushana, Baakureetera ahari ekyo ekipapura eki barikukoresa omu tooyi, nibakyeta ekyo ekyo eky'okweboneza okw'omu kihiigo, ku waba oriyo n'okurya baakikureetera aha sowaani. Ekyo ekipapura tikirikugira ngu tikiine mugasho, kiine omugasho kuri omu kihiigo kwonka hati waakishanga aha sowaani obwe n'obutaba mu buteeka. Ekindi nitukoresa nk'eky'okureeberaho kiiha. Nainga shi teeramu akashani Waakwata enkaito waagikora ki? Waakwata enkaito zaawe waazijwara omu ngaro, obumwe ahabw'okuzijwara omu bigyere, obwo n'obutaba mu buteeka. So ensi ekaba etarimu buteeka. Kandi obutaba mu buteeka nikireeta obuzibu. Ekyo kireeta ekizibu ekindi ekyakabiri, kandi ensi ekaba erimu busha. Ebintu byaba bitarimu buteeka munywani wangye ahurikiriize, n'obu okuba ori aho omu magara gaawe hariho embeera ezitarimu buteeka omu magara gaawe, nzireetera amagara gaawe, orabiire ori aho okahurira ori nka, kwonka shana na buri kimwe kanindeeba kiri nka busha, kanindeeba buri kimwe nikimbeera nka busha, byona ebi nkukora tihaine eki nkureeba. So ebintu byaba bitarimu buteeka nk'oku twareba omu Baiburi, ngu ensi Ruhanga ku yaagihangiire ekaba etarimu buteeka, ekyo nikikureetera ebintu byona byaba nka busha. Okuba busha nimanyisa ki? Tikikumanyisa ngu nooba ori busha, kwonka amagara gaawe noogareeba gari nka busha. Hariho omunyabwengye omwe akagira ngu hariho ekintu ekirikusinga okufa obusaasi. Mbwenu kushanga haine ekintu ekirikureeta obusaasi kusinga omuntu kufa. Kandi ekyo n'okutuura omu nsi omu otakumanya ekigyendererwa ahabwa enki. Kushanga noimuka, orya, onywa, otambura, tokumanya ahabw'enki ori omu nsi omu. Ekyo n'ekintu ky'akabi kahango munonga kandi nikitandika n'ebintu obutabamu buteeka, nk'oku twareeba ensi omu kutandika oku yaabaire eri. Otakaareeba obumwe omu magara gaawe ebintu bitarimu buteeka, noohurira mbwenu nooreeba ebintu byona bitari muringo ogu biine kuba nibitamburamu, okateekateeka ngu niiwe waabanza. Na n'ensi omu kutandika nikwo yaabaire eri, Ruhanga akagihanga buri kimwe kikaba kiriho, efeeza n'ezaabu ebirungi byona, kwonka ngu bikaba bitarimu buteeka. Ekyo kyareeta ekizibu kya kabiri, kandi ensi ekaba erimu busha. Tikugira ngu ekaba erimu busha, kwonka ahabw'okugira ngu ebintu bikaba bitari omu buteeka, byareetera waashusha ngu ensi teine kigyendererwa, teine mugasho. Kandi ekyo ebintu obutaba omu buteeka tibirikureetaho ebintu byashusha nk'ebiri busha, oshanga abantu nibakwata amagara gaabo nibaganagiijura nk'agataine mugasho. Ndiyo ningamba n'abantu b'emyaka yoona Kwonka okusinga munonga niinyenda kugamba n'eminyeeto. Noshanga omunyeeto ori aho nangwa kantandikire nk'abo abakweguza, omwishiki agyenda aza aha ayeguza ngu ndi ow'omutwaro, nyowe ndi ow'eshatu, nyowe ndi ow'etaano. Tikwenda kumanya oba nyihayo enjuki oba nyihayo endwara, nyowe mbwenu oshange omwe omunyeta ari aho ya ya ebintu ku byaruga omu buteeka hati omunyeta ayehayo agira ngu nyowe kangyende eki ndaatomere nikyekyo. Nyowe ndakugambira ngu tori busha. Amagara gaawe ti ga busha. Ngaaha. Na naitwe twena abantu, emyaka yoona, noobaasa kuba oriyo nooreeba egi firimu, ori omuzeeyi, ori omukaikuru, ori omushaija, ori omukazi, nainga shi okiri omwana nainga ori omunyeeto, ebintu byaba bitarimu buteeka nibireetera amagara kushusha nk'agataine kigyendererwa, okushusha nka tihaine muramwa ahabw'enki ori omu nsi omu, kandi ekyo kireetera waashiisha amagara gaawe, waacwekyereza amagara gaawe. nka sigara nangwa omuntu omwe akagira ngu sigara ngu n'oriyo noosigara enyima, ebaara ngu bara ezi oriyo nooshiisha. So teeramu akashushani oriyo nooreesa sigara ku ogira Ruhanga akaba naayenda omu buteeka bweye ngu oreese aka naaza nomu omu kiyungu waaba nooteeka omu kiyungu haine akantu aku bakuteeka ahaiguru y'ibaati kugira ngu kashohoze omwika. Niiwe Ruhanga ka naaza kukutaho ako akantu aha mutwe, kugira ngu waareetsa oreke kureetera omwika omu nyindo gushohoreze aheeru. Kwonka noora ori nooreeba ebyo byona tibiri mu buteeka kandi hati bireetera omuntu okwecwekyereza. Hati ekyo n'ekizibu kihango munonga. Ekya kashatu, kitureeta aha kizibu ekindi ekya kashatu, omwirima. omwirima. Worahuri ogu omwirima titukumanyisa omwirima ogukwija nyekiro, omwirima nikimanyisa obutamanya ekigyendererwa ahabw'enki ori omu nsi omu. Ninga shi okushanga toine ahu oyorekyereire. Kandi ekyo nikyo kizibu kikusingayo munonga sitaane eki eriyo negyezaho kukora. Washanga abantu omu kyanga eki barimu boona Tibaine ahi bariyo niboorekyerera, tihaine eki bariyo niboorekyerera kuhikaho, tihaine nainga shi iwe omu magara gaawe ku waakushanga ori aho nooyebuuza amagara gaawe n'agaaki tihaine eki oyorekyereire just ori aho ku bakweta abantu otambura ngu tuze kunu ogyendayo ngu tuze kuri ozayo. Amagara gaawe tihaine ahi geegamiire, tihaine eki amagara gaawe goorekyereire, nooba ori omu kabi kahango munonga. Mbwenu ebyo nibyo ebintu bishatu ebiri omu nsi. Eky'okubanza ebintu obutabamu buteeka, ebintu obutabamu buteeka. Ensi egi Sitaane egiire omu nsi omu, ekirungi neekyeta ekibi, ekibi neekyeta ekirungi, mbwenu oreeba ensi yoona ekushobera, ebintu byona tibirimu buteeka. Ira omuzaire niwe yaabaire ahabura omwana, hati omwana niwe arikugambira omuzaire eky'okukora beitu omwana w'emyaka engahi? Emyaka eshatu. Ngu nyowe egyo emere tinkwenda kugirya. Omwana w'emyaka eshatu. Ebintu ekyo nikikworeka ngu ebintu byabaire byaruga omu buteeka. Waashanga omwana w'emyaka ikumi n'eshatu yaazaara omwana, ekyo nikyoreka ngu haine ebintu ebitabaire omu buteeka. Omwana w'emyaka ikumi n'eshatu kuzaara omwana, naaba yaazaara omwana mutaahi we, nikimanyisa ngu niho ahariho obuteeka obu yaabaire aine kurinda, akahitsya obwire obuhikire, akashwera nainga akashwerwa, then akazaara ogwo mwana kwonka wari omwana w'emyaka ikumi n'eshatu nawe aine enda ariyo nakuzaara ondiijo emyaka ikumi n'eshatu nikimanyisa ngu haine ebintu ebitari omu buteeka emijwarire obushamba nibubaire obushambani ah, amaka goona gariyo nigacwekyerera ahabw'enki ahabw'ebintu obutaba mu buteeka ruhanga haine obuteeka obu yaataireho kandi haine oku yaataireho ebintu kutambura. Mbwenu ensi egi nitwenda kureeba, by the way ebi turiyo nitugamba ebi byona, eki turiyo nitworekyerera niki? Turiyo nitugyezaho kureeba turiyo nitugyezaho kureeba oku waakubaasa kutuura amagara g'obusinguzi omu nsi omu. Oku waakubaasa kutuura amagara g'obusinguzi omu nsi omu. Noobaasa kutuura amagara g'obusinguzi bata? Nikyo turiyo nitwenda kureeba eri izooba. Ahakuba ensi egi ebintu bigyenzire nibishoba. Kwonka twareeba tibyatandika hati, bikatandika na buri omu kubanza. So, twaza omu Baiburi zaitu nitwenda kureeba we Ruhanga embeera nk'egyo naagigambaho gye. Nainga noobaasa kuburyaaho nangwa ori haihi n'okwehwa amatsiko, nooyecwera orubanja, noogira ngu nyowe mbwenu omu nsi omu ahabw'enki ndimu? Nooreeba ebintu byona tibiri omu buteeka, nooreeba weena ori nko orimu busha otandikire n'okweyeta busha. Nooreeba omuntu arenda kutambura arikugira ngu nyowe nkafa kare nyowe ninkuteera ndakwita, haa tori busha. Ekyo kireeta ebintu obutaba omu buteeka, amagara gaawe gaine ekigyendererwa kwonka ekigyendererwa kyawe tikiri omu buteeka. Tori busha, hariho omugasho ahabw'enki Ruhanga yaakuhangire kwonka ahabw'okugira ngu tori omu, ku bakushanga nooba otakabaire omu buteeka, ekyo kitandika kureetera waahurira nk'otari omuringo ogu Ruhanga yaakuhangire kandi nikwo kirikuba kiri. Ekya kashatu, omwirima. Bantu mwe tihariho kintu kibi nk'omwirima. Omwirima n'embeera ahu orikushanga torikumanya kigyendererwa kyawe, tihaine ahu oyorekyereire kandi ekyo nikyo kireeta akabi kahango omu nsi. Twaza omu Baiburi zaitu nitwenda kureeba oku Baiburi neegamba ki aha nshonga nk'egyo. Ka tureebe omubazi ogw'embeera nk'egyo. Ka tureebe omubazi ogu orikubaasa kukoresa kugira ngu otakaacwekyereza amagara gaawe. Ku oraareebe abantu nibacwekyereza amagara gaabo okagira ngu, aa nyowe nyine omugasho tinkuza kucwekyereza agangye. So okutandika eshuura y'okubanza omu muringo gwa kashatu, hanu haagira ngu Ruhanga yaagira ati habeho omushana. omushana gwabaho. So embeera ey'okusingura obutabamu buteeka, ebintu obutabamu buteeka, embeera y'okusingura, embeera y'okushanga ngu ebintu byona biri nk'ebiri busha, tihariho ifo na ruguru, abantu ensi yoona kushusha ngu tihariho ekigyendererwa, tihaine nyentsya, abantu okwehwa amatsiko, ekirikubaasa kusingura embeera nk'egyo, nangwa naanye nikyo kyansingwize. Kikandeetera amatsiko, naanye nikyo kyandeeta aha, okugambira iwe oriyo nooreeba egi egi firimu kugira ngu ku waakubaasa kuba ori nka batyo. Noohurira omu magara gaawe hariho embeera ey'okureeba eri nk'etarimu buteeka. Noohurira omu magara gaawe hariho embeera nooba ori aho ohurira as if noohurira nk'ori busha, nooreeba ebintu byona biri nka busha. Nooreeba nooshanga amagara gaawe tigaine mugasho. Eri izooba niiwe turikwenda kuba nitugambaho kandi tureebe oku twakubaasa oku waakubaasa kusingura embeera egyo otakacwekyereize amagara gaawe. Nainga hi waakubaasa kuba waahika okagarukira aho Mukama akahikiiriza ekigyendererwa eki yaakuhangire, okamanya ekigyendererwa ahabw'enki ori omu nsi omu kandi okatuura amagara againe ahu gorekyereire. Baiburi yaagamba omu mushororo ngu okutandika ekiro ry'okubanza ogwa kashatu, Ruhanga yaagira ati, Habeho omushana, gwabaho. Ruhanga akagira ati, Habeho omushana, gwabaho. So eki turiyo nitureeba omu omu mushororongo ogwe, omuringo ogw'okubaasa kusingura, omuringo ogw'okubaasa kusingura Omwirima, ninga shi okushanga ori nk'otakwetegyereza ahu oyorekyereire, amagara gaawe gari nk'agataine muramwa ahu guriyo nigorekyerera, n'okubaho kwa Ruhanga. Nitureeba ensi yoona ku yaaba eri omu mbeera nk'egyo, Baiburi yaagira ngu Ruhanga yaagira ati. Mbwenu nitureeba Ruhanga yaija omu mbeera egyo. Ruhanga akaija omu nsi, akaba yaagihangire buri kimwe ekirimu, buri kimwe tikugira ngu akakihanga obwo aija nga nambwenu waashoma nk'omu Baiburi omu mushororongo ogwa ikumi naina, Ruhanga ebintu byona akaba yaabihangire just akagyenda naabita omu buteeka Waashoma nk'ogu omushororongo ogwa kashatu, Ruhanga yaagira ati habeho omushana, gwabaho, kandi omushororongo gwa ikumi naina niturakaheza, yaagira Ruhanga yaagira ati habeho ebirikwaka omu mwanya n'omu iguru bitaanisinye omushana na nyekiro, kandi byaba nikwo ebyaba. So twaba nitureeba emishororongo egi, byona Ruhanga akaba yaabitaireho, kwonka bikaba bitari omu buteeka. Kandi ogwo mushana ogu yaagamba omu mushorongo gwa kashatu tigwo ebi ebirikwaka omu mwanya omu mushorongo ogwa ikumi naimwe. So nitwenda kwetegyereza omushana eki gurikumanyisa. Hare gye shongora okwo omu banyankore tihaine ou orakihuriire nikigira ngu, Twara omushana omuri Afrika, Iroka omaremu omwirima, Obagambire ku Yesu ari omujuni. Yes, twara omushana omu Africa. Abo bakaba bari aba ababuurizi b'engiri bakwija omu- omu ki- omu kizinga ekya Africa. Abantu tukaba turi omu mwirima, abantu bari omu kurogana, abantu bari omu kwikiriza nibaramya emiti, nibaramya amabaare, tutakumanya Ruhanga, tutakumanya amazima. Kandi nambwenu hati ebintu bihindukire, Africa nitwe twine kutwara omushana, Buraya nitwe twine kutwara omushana, Bungyereza nitwe twine kutwara omushana. Beitu ogu omushana niguuha? Turiyo nitureeba oku bakubaasa kusingura embera y'obutaba mu buteeka, embera y'okushanga ebintu byona biri nka busha, embera y'okushanga ori omu mwirima, noshusha nka otaine ahu oyorekyereire ku okwigura okaranzya amaisho noreeba amagara gaawe gari nka agataine nyentsya ifo na ruguru. Hati embeera nk'egyo okagisingura ota? Haza ekirikureeta embeera nk'egyo n'eki, n'obutamanya, n'obutamanya. Kandi omuri, omu kiro nk'okukashatu Ruhanga yaagira ngu reka habeho omushana, reka habeho omushana. Omushana nigujwekyera, ah, okumanya, nainga hariho ebi oine kumanya ebyakuhwera okuteeka amagara gaawe omu buteeka. Hariho ebintu ebi oine kumanya ebirikubaasa kukureetera okuteeka amagara gaawe omu buteeka. Waaba otakabimanyire nikikubeera ekizibu. So Ruhanga ku yaareebire embeera yoona eri batyo, ngu Ruhanga So number one okusingura embera ekyokubanza noyine kuba okumanya Ruhanga, okumanya Ruhanga, Ruhanga noha, Ruhanga nayenda ki, so oketegyereza Ruhanga noha, okubaho kwa Ruhanga. Kandi ekyakabiri nitureba Ruhanga we nokumumanya bata, hariho ebyoyine kumanya kandi ebyoyine kumanya nibi akatuha ekigambo kye, Nambwenu washoma omu kitabo kya Yohaana eshuura y'okubanza omu kishororongo gw'okubanza, naho nihashoboorora okutandika eshuura y'okubanza ogw'okubanza nagira ngu bwambere na mbere hakaba hariho Kigambo, Kigambo akaba atuura na Ruhanga kandi Kigambo akaba ari Ruhanga. Nangwa wagumizamu, byona ebiri omu nsi niwe yabihangire kandi tihaine ekyahangirwe eki atarahangire. Amagara gakaba gari omuri we, kandi amagara gaahinduka omushana gw'ensi. So waaza oza omu Mushororongo ogw'ikumi naina, nihagira ngu Kigambo yaajwara omubiri yaija omuriitwe, ababaire bariho baamureeba. Ogw'ikumi na gumwe, nangwa akaija omu beeye, Abayudaaya, manya Kigambo ogwo ni Yesu. Yesu akaba ari ebiteekateeko bya Ruhanga. Ebi byona ebi twabaire twine kumanya ahari Ruhanga, niwe ogwo Yesu. Yesu niwe Kigambo. So. Embeera nk'egyo noogisingura ota? Haine eki oine kumanya, kandi oine kumanya Yesu. Oine kumanya Yesu ahakuba Baiburi yatugira ngu Ruhanga yaagira ati, Habeho omushana, omushana gwabaho. So embeera erikubaasa kusingura amagara g'ebintu ebitarimu buteeka n'okugira n'okumanya omushana. Okumanya omushana. Okumanya omushana. Maka okumanya omushana, omanya ngu eki kiine kutwazibwa bati, kiri kiine kutwazibwa batyo. Waaza omu Baiburi omushana, omanya ngu omushaija oine kugira omukazi omwe, omukazi ogire omushaija omwe mpaka ofe, otaaniisibwe rufu. Ogwo nigwo mushana. Omanya hariho emijwarire y'omushaija, hariho emijwarire y'omukazi. Ogwo nigwo mushana. Oyetegyereza, omanya ebintu oku birikutwazibwa. Kwonka hati Sitaane enda ehindure ekibi ekyete ekirungi, ekirungi ekyete ekibi, habeho akavuyo. Mbwenu akavuyo akari omu nsi omu, yes okushaba ni kirungi kwonka hariho akavuyo akatararemerezibwe okushaba kureka twine kugaruka tuteeka ebintu omu buteeka bwabyo. Kandi hariho engyenderwaho ei Ruhanga yaatuhaire niyo Baiburi. Baibuli, nk'oku naaba naatandikire nimbagambira, ti kitabo ky'ediini. Baibuli n'engyenderwaho y'Obukama bwa Ruhanga. Ruhanga n'Omugabe, naategyeka eiguru ngu baryete, naategyeka eihanga ngu baryete eiguru, kandi eryo eihanga n'Obukama, kandi Obukama bwe akabuteeraho engyenderwaho ye. Waaheza kumwikiriza nka Mukama kandi Omugyeni w'amagara gaawe, oba waaza omu Bukama obwe, okitaaha omu Bukama obwe, haza otandika kutamburira aha mitendera ye. Kwonka kitari ekyo, bwe ebintu obutaba mu buteeka omu nsi omu, nikwo ebiri. Yohaana y'okubanza, eshura ya kabiri ogwa ikumi na itaano, Baiburi neegira ngu mutarikunda ensi n'ebigirimu, ahakuba byona ebiri omu nsi, n'okurigira kw'amaisho, manya ebintu ebitari mu buteeka n'okurigira, okurigira kubi, Ezo za firimu ezi mutuura nimureeba ngu nanka ngu omushaija yaaza aha kaduuka kugura enyaanya, ngu neiba yaija yaabyama n'omukazi w'abandi, hati ogwo nawe ku yaayahika kuri ow'eduuka ngu yaagiire owa sayidi ki, yaagiire ow'omukazi ondiijo. Mbwenu ebyo byona n'obutaba bumwe buteeka. Ensi egi nibyo turikureeba kandi bireetera amagara washa ngu Tihaine ahi gworekyereire, ebintu byona byashusha nk'ebiri busha. Kwonka tikwo ebintu biri. Twine kugarurayo ebintu omu buteeka bwabyo. Kandi ekirikureetera ebintu byagaruka omu buteeka, n'okutereeza ebintu oku byaine kutwazibwa kugyendera aha ngyenderwaho ya Ruhanga. Okumanya amazima, Yohaana eshuura ya munaana ogwashatu Ni ibiri Yesu akagambira abeegi be ngu, Ku muriguma omu kigambo kyangye, titwata nkya gwashatu na gumwe, ngu nibwo muriba abeegi bangye buzima, kandi muryamanya amazima, kandi amazima garyabahindura ab'obusingye. So eki turiyo nitureeba aha, ebi eby'okuteekateeka, ni nimpurira niinyenda ensi ebe gye, nimpurira niinyetenga ebintu bitereere, ngaaha Ebiteekateeko byawe n'ebiteekateeko byangye tibyo birahindura ensi. Ekigambo kya Ruhanga, engyenderwaho ya Ruhanga niyo erikubaasa kureetaho entaaniso. Niyo erikuteeka ebintu omu buteeka bwabyo. Ekyo kitureeta aha nshonga eya kashatu. Ruhanga akateekaho amateeka, oyihireho amateeka aga aga yaabaire ateereireho Abaisraeli, kugira ngu manya oku baraabe nibetwaza omu hekalu, oku baraabe nibakora ki, hariho amateeka ninga shi engyenderwaho kuruga omu kutandika kw'ensi ezi yaateireho na n'omu Baiburi zirimu. Hati nka engyenderwaho ya rukundo, engyenderwaho hariho amateeka agu yaagyenziire naatamu oku ebintu byaine kutwazibwa. Hati nk'enshonga y'obushwere, akateekaho eiteeka ngu omushaija omwe, omukazi omwe, omu maisho ga Ruhanga, abu Ruhanga agaitsire hatarigireho abataanisa, okutandika Eshura ya kabiri ogwabire naina. Egyo n'engyenderwaho akagiheza. Hati ebintu byona ebirikuhakanisa egyo engyenderwaho, nibyo ebintu ebitarimu buteeka ebi turikureeba omu nsi omu. So ku turikugyendera aha ngyenderwaho ezo, tukazikuratira nk'oku ziri, tukakora mbwenu waaba waajunirwe ori omu bukama bwa Ruhanga okagyendera aha ngyenderwaho ezo nk'oku ziri, nikireetera omu mutima gwawe, naagamba omutima tinkukwata aha kifuba ahakuba ekifuba ogwo mutima oguriyo nigutsindika eshagama n'ogw'omubiri, hariho omutima ogw'omu biteekateeko ahu obiika ebi oreeba, ebi ohurira, ebi oteekateekaho Ahu ogire enkiiko omu mutima gwawe okeebuuza okagira ngu nkore eki nainga ntakora kiri. Mbwenu ku turikugyendera, ku orikugyendera aha ngyenderwaho za Ruhanga iwe ojunirwe waaba waajunirwe, waikiriize Yesu, okagyendera aha ngyenderwaho ze, nikikureetera omu mutima gwawe nainga shi omu biteekateeko byawe waagira obuteeka. Obuteeka. Obuteeka n'ahu orikumanya ngu eki n'eki, kiri nikiri. Ka turebe nk'omu mushororongo gwa kana, okutandika eshuura y'okubanza omu mushororongo gwa kana, nihagira okutandika eshuura y'okubanza omu mushororongo gwa kana. Ruhanga yaareeba omushana guri murungi, yaataanisa omushana n'omwirima. Ruhanga ku yaaherize yaahanga omushana yaareeba nimurungi yaagutaanisa n'omwirima. So ku orikuheza kumanya ogu omushana, ku orikuheza kumanya omushana ogwe kandi nikwo ku twareeba okushoboorokyerwa ebintu oku biine kutwazibwa kwikiriza Yesu. Hati ohike omu mutima gwawe omanya ngu ogu n'omushana ogu n'omwirima, ogu n'omushana ogu n'omwirima. So ogira ngu Ekitari mu muhanda ogwa Ruhanga tinkugyana nakyo. Eki n'ekibi. So, Sitaane eriyo neegyezaho kuhindura enshonga egyo, neeyenda ekwate ekibi ekyete ekirungi, ekirungi akyete ekibi, kwonka ku orikuheza kushoborokyerwa okwikiriza Yesu w'okuba niwe engyenderwaho yaitu, Ekigambo kya Ruhanga niyo ngyenderwaho yaitu, akatuteeramu ebiragiro omu Baiburi ebirikutuhwera kumanya ebintu oku biine kutwazibwa. So, ku orikukora ekyo, Ku okugyenda aha ngyenderwaho ezo bireeta obusinguzi okutamburira omu businguzi. Ekizibu eki twine omu nsi omu hati n'okushanga habaireho okushanga nikigumira omuntu kumanya ogu n'omushana ogu n'omwirima. Hati. Nooshanga hati embeera eri ey'okugira ngu ninza kugyenda omu rwabazyo. Mbwenu hariho egyo embeera ahu orikushanga tibikiri mwebazyo kandi tiburi eihangwe, mbwenu embeera eri aho. Nainga shi ka tukorese erangi, hariho erangi erikwera, hariho erangi erikwiragura. Reero hariho egyo erangi ku orikugijwanzya oshanga terikwera, terikwiragura, eri ahagati aho. Hati ensi egi Habaireho embeera y'okushangaara h'oku baagataaho, hakiriho kushanga ngu eki aga nigo mazima, aga tigo mazima. Haza egyo n'enkora ya Sitaane okureetera twena kucwekyerera, okukureetera kucwekyerera. Waashanga amagara gaawe tihaine eki oyemereriire okamanya ngu aga nigo mazima, nooba ori omu kabi kahango. Nainga shi okashanga ekirikubaasa kuteekaho entaaniso. Ngaga n'amazima aga ti mazima. Egyo n'enshonga nkuru munonga. Tihaine ihanga erikubaasa kuba ririho ritaine biragiro. So nitukira kuhurira nitujunwa ahabw'embabazi, ebiragiro ebiragiro bikaturema aha Yesu yaabitukuumira, mbwenu waaba okugira ngu ebiragiro bikaba bituremire titukubaasa kubikuuma Yesu ku yaabikuumire, mbwenu waikiriza Yesu n'otariza mu geeyeena? Ego. By the way, Ninga shi ku waakubaasa kuburyaho, tokaikiriize Yesu, nooteekateeka ebiragiro noobibaasa omu maani gaawe toribibaasa kandi iwe tohikiriirega n'aha zindi kandi ekyo ekyo ekyo nikyetegyereziibwa tokubaasa kuhikiiriza ebiragiro byona omu maani gaawe ahakuba iwe oine ekizibu iwe tiiwe wenka twena tukazaarwa twine ekizibu ky'obugomi ekitwihire ahari shwenkuru waitu Adamu owaagomiire Ruhanga, ekyo ekyo n'ekibi ky'obuzaariranwa Haza ekyo ekibi nikyo kyaretsire Yesu ngu akishashurire ahakuba Ruhanga akakitereireho orubanja ngu ebihembo by'ekibi n'okufa, okutaana na Ruhanga kuza omu Geehena. Yesu orwo orubanja yaija yaarushashura. Hati ndiyo ningamba ahari iwe, ku waakubaasa kuba otakakimanya ngu Yesu akakushashurira eibanja, Obaire noogyezaho kurya eshashurura omu maani gaawe, obaire otakaikiriza Yesu kuba Mukama w'amagara gaawe, obaire ori iwe wenyine naiwe obaire ori mukama w'amagara gaawe, obaire oriyo noogira ngu nooyetegyeka, oriyo nooza omu Geehena wootakaikiriza Yesu. Nambwenu waaba no, e, e, eki, ka mbanze ngambeho aha nshonga egi ahakuba ni nkuru, Enshonga y'engiri ey'okujunwa, ku waakubaasa kuba ori aho nooyeikiririzamu, nooyesiga ngu iwe iwe iwe omu maani gaawe noobaasa kwetwara omu iguru, nookuuma ebiragiro, iwe iwe ohikiriire, toine kamogo k'okushobya oyeteisa, okwetiisa kwawe nikwo oyesigire. Okwetiisa ni kirungi na n'ebirungi by'okukora ni birungi kwonka ku ogaruka oshobya mbwenu ekyo kyoreka ngu iwe omu maani gaawe torikubaasa kwihaho orubanja, oine kwikiriza Yesu abe niwe yaakwihaho orubanja. Niwe yaashashuririire ebihembo by'ekibi n'okufa yaija yaashashurira ekibi ekyo aha musharaba baamubamba. Ekigambo okufa nikimanyisa okutaana. Twena tukaba tuzairwe tutaanire na Ruhanga turikworekyeera Geehena, hati tihaine arikubaasa kuhika Aha rurengo rw'okuhikiirira oru Ruhanga arikwenda, we wenyine Ruhanga yaajwara omubiri, we akaahikiriire orurengo yaarwehikiririza aha musharaba ekibi yaakishashurira yaagira ngu kyahwa. So, ningamba na naiwe otakiikiriize Yesu, mwikirize niwe wenka owaabaire ataine kibi, niwe wenka otaine kibi, Iwe ori omusiisi, reka kweyikiririzamu. Ekya kabiri, yikiriza omu ki yaakukoreire aha musharaba. Ebi turiyo nitugambaho, ndiyo nimbigamba kugira ngu ku waakubaasa kuba ori okwo obe otakaikiriize Yesu, amagara gaawe obe nooreeba gatari omu buteeka. Magabe gatari omu buteeka ahabw'okugira ngu Ruhanga akoohereza Yesu kugira ngu abe niwe yaakugarukanisa na Ruhanga. Kwonka iwe nooyenda kwegarukanisa na Ruhanga, iwe nooyenda kwehitsyayo owa Ruhanga omu maani gaawe. Kandi owa Ruhanga, Yohaana ishatu ikumi na mukaaga Ruhanga naagira ngu batyo nikwo Ruhanga yaakunzire atyo ensi, akahayo Omwana we, niwe yaahaireyo kandi yaahayo Omwana we omwe nyamunyagyere niwe Yesu, ngu omuntu weena oriikiriza Yesu atariza omu Geeheena nainga shi atarikwerekyerera kureka atungye amagara agatahwaho. Manya obwe nabwo n'obuteeka. Ruhanga akataho obuteeka bw'okubaasa kumuhika, kandi obwo obuteeka akabuteekaho kurabira omu Mwana we. Yaamanya ngu itwe titukubaasa kwehisyayo oweye, yaayohereza Omwana we, Omwana we yaashashurira ekibi aha musharaba, ekibi kyona yaakishashurira, mbwenu ku okumwikiriza aihwaho orubanja. Hati wowe otakaikiriza Yesu, nooyenda kuza omu buteeka na Ruhanga, rekyera aho kwe kweikirizamu nainga kuteekateeka ngu n'okwejuna, ikiriza omuri Yesu. Niwe wenka owaabaire ataine kibi. Reka kwikiririza omu musiisi mutaahi waawe, ikiririza omuri Yesu. Niwe wenka owaabaire ataine kibi. Reka kwikiririza omu bi orikukora, nookora ebirungi ogaruke oshobya, ogyezaho oremwa, Yesu wenka niwe oyaabaire, niwe yaakuumire ebiragiro byona atashobizibwe. Ba niwe waayesiga kandi oba niwe waateekamu obwesigye bwawe. Aha Yesu aha musharaba akashashurira ebibi byona ebi orakozire, eby'enyima, hati na nyentsya, yabishashura byona aha mukono gumwe yaheza. Mbwenu yesiga eki yakukorire, reka kweyesiga. So ebyo byambize ahari aha muntu weena ku wakuburireho waaba otakaikiriize Yesu amagara gaawe nikimanyisa naiwe gaawe gatari omu buteeka, obuteeka noobugarukamu waikiriza Yesu akaba Mukama w'amagara gaawe. akakugarukanisa na Ruhanga, akakuha amagara agatahoho, okashanga toriza mu Geihena ahabw'okugira waaza omu buteeka bu Ruhanga yaataireho ngu ogarukane nawe kurabira omu Mwana we Yesu Kristo. Omuri Adamu, ekibi kikakutaanisa na Ruhanga kandi toryegarira ahari Ruhanga omuri iwe nkaiwe ninga omuntu owaakomokire omuri Adamu na Iva. Kwonka omuri Yesu, noobaasa kugarukana na Ruhanga kurabira omu kwesiga eki yaakukoreire kushashurira ebibi byawe, kandi akahame ninga obuhamizo ngu akashashurira ebibi byawe n'eshagama ei yaaseesere. Teeka obwesigye bwawe omu shagama Yesu. Hati ka ngambe na n'abo abaikiriize Yesu. Okaikiriza Yesu? Niwe Mukama w'amagara gaawe? Hati niiwe turiyo, niiwe ndiyo ningamba naiwe hati, ninga niiwe waaheza kumwikiriza? Ku orikuheza kwikiriza Yesu, Tikirikumanyisa ngu hati Yesu obu yaashashwire toriza mu Geehena, oine amagara agatahwaho, ngu hati ogyenda otuure oku orikwenda. Ngaaha, tihariho eihanga eritaine ngyenderwaho. Nyowe ndi aha nintuura omu Uganda, ndi ow'eiguru kwonka Ruhanga akanta omu Uganda niho nkutuura omu mubiri kandi n'eihanga eri erya Uganda ryine engyenderwaho, tihaine mwanya ogutaine ngyenderwaho. Ebintu byona kugyenda gye omu maisho eine kuba hariho engyenderwaho. Oba n'ekanisa, oba n'eishomero, oba ni gavumenti, oba ni ki, nambwenu nari gavumenti y'eiguru engyenderwaho yaayo ni Baiburi. So engyenderwaho niyo ereetera ebintu kutambura omu buteeka kandi bikaba gye. Hariho enshonga ahabw'enki omu kitabo ky'Efumu, Esuura y'Okubanza, omushororongo gwa mushanju nihagira ngu okutiina Mukama niyo ntandikiro y'okumanya na n'obwengye. Kwonka abashema bagaya obwengye bwa Ruhanga na n'okuhabura kwe. So, ku orikwikiriza Yesu waaba Omwana wa Ruhanga kandi okenda kutuura iwe nk'oku orikweyendera, n'ou atandika kutuura nk'omushema. Ahakuba tihaine ihanga eri Ruhanga yaataireho eritaine ngyenderwaho. Engyenderwaho zikateebwaho Ruhanga. Kandi waashanga ebiragiro eby'engyendererwa ya Ruhanga birikuhendwa, nooshanga oriyo nooyorekyerera omu kizibu kihango. Mbwenu Ruhanga ebiragiro ebye yaakabitaho, Tikugira ngu waabihenda ngu naaza kwija arikukuhiga. Byo byonka birimu akakwakurizo, byo byonka nibyo birikukuhenda waaheza kubihenda. Hati nk'eminyeeto Ruhanga naagira ngu otarishambana. Simpo, ota kyangwa ngu otarishambana. Rinda, gumisiriza, waaba waaba noohurira nooyenda ku ku okwegaita n'omukazi nooreeba emyaka ehikire, gyenda taasya gira omu oshwere ogire omukazi mugaitwe. Egyo niyo ngyendererwa ya Ruhanga ehikire, kandi buri kimwe ekintu eki turikwetenga akakiteeraho engyenderwaho oku waakubaasa kukifuna omu muringo oguhikire. Ahabw'enki Ruhanga yaatuhaire ebiragiro? Ebiragiro nibireetera kukuuma ebintu ebiine omugasho, nibireetera amahanga kwemerera, nibireetera abantu abatuuraine okugira oku baikirizana n'oku baatuurana hamwe. Abantu baingi nimugyenda mugura amataka. Orayebuuriza ahabw'enki noyeta chairman mukore ekihandiiko bateekamu na stamp niyo enshonga nk'egyo? Hati turikwirira okuhendera hariho ekigambo embabazi. Abantu baingi bakwatsire embabazi baazihindura omuringo ogw'okugomera Mukama, na munonga imwe waaba waajunirwe, oshanga embabazi za Ruhanga noozikoresa nk'omuringo gw'okukora eby'okweyendera. Tindiza mu Geehena, mbwenu ninza kukora eki nkwenda kyona, nyowe iga Geehena tindiribatayo. Eego, noobaasa obutaza mu Geehena. Waashoma omu Omu kitabo ky'Abakorinso b'Okubanza eshuura ya kataano, Paulo akaba naahandiikira ekanisa ya Korinso. Haza egyo ekanisa ya Korinso ekaba eine ebizibu bingi, harimu ebizibu bingi omu kanisa egyo. Nangwa yaija ekanisa egyo ey'Abakorinso, haazamu ekizibu ky'obushambani bwarenga nangwa hakahika obwire omwe omu b'ekanisa egyo omutsigazi yaashambana na muka-ishe. Hati Paulo ku yaabaire ari okwo, entumwa Paulo yaahurira amakuru ago, yaahandiika omu kitabo kya Korinso Ensura ya Kataano ngu omuntu ogwo bamukwate bamwihe omu kanisa agyende okwo omu nsi acwekyerezibwe. Kwonka aha kiro kya muheru omwoyo weye ninga shi amagara geye aryaza omu iguru. Konka hare ekigambo okucwecerezibwa, mbwenu eco nikimanyisa ki? Omu mubiri ninga shi embabazi za Ruhanga ezi akutugirira takuzigira ngu ni nk'omuringo gw'okuza kukora ebihagaro, hati obu ntariza omu Geheena, hati ebyangye ebiterire, nenda ningyenda ninkora eki nkwendera. Aa, embabazi za Ruhanga n'omuringo ninga shi ka tukishoborore but omuntu waaba oine omushango waaza omu waaza omu omu kooti, omuramuzi yaaba aine kukusharura ogwo kufa, yaakugira ngu mwana we, mushaija we, mukazi we, naakuha omurundi gwa muheru ntarigaruka kukureebaaho omu ishengyero eri bakureetsire ahabw'enshonga egi. Ezo n'embabazi. Woshe ka tugire oshemereire kuhanikwa Omuramuzi yaagira ngu, Naakusaasiriire okwo ogyende. Eki arikuba ariyo naamanyisa, naaba ariyo naamanyisa ngu gyenda otagaruka kushiisha, otagaruka kukora ekikorobirwe ekyo eki obaire okozire. So, obuteetegyereza ekigambo embabazi nikireetera obumwe okuzikwata eijaga. Embabazi n'ah'okushanga waaheebwa omugisha gwa kabiri Obaire obaire oine ekizibu, oshemereire orubanja, baarikwihaho bakuhe omugisha gwa kabiri ngu hati otaka otakaagaruka omu by'ebi ebi obaire waakozire ki waarugiire omu. Tikirikumanyisa ngu ka kugire ngu waakora nk'enshobi ngu n'owa okujuunwa kwawe nikwo kwarugaho ngu n'okuza omu gehenna, ngaaha. Kwonka eki tirikumanyisa, Amahanga goona gombekirwe aha biragiro. Na Baiburi engyendererwa za Ruhanga harimu ebiragiro. Amakanisa mingi gakoreise eki ekintu ky'embabazi. Embabazi ngu hati zikiihaho ebiragiro. Nga Yesu akagira ngu, Tindiizire kwihaho biragiro kureka nkaija kubihikiiriza. Ku ogire Yesu na n'embabazi zeye ezi yabire aresire akayezire kwihaho ebiragiro akaba nakugira ngu nkija kwihaho ebiragiro nambwenu tibikine mugasho hati nambwenu mugyende mushishe oku mukwenda nga akagira ngu tindizire kwihaho ebiragiro nkija kubihikiriza. Nangwa Baiburi egarika harimu omushororongo ogundi omuri Matayo itano hoo hanu ohendera ekishoro egyo Yesu akagira ngu okuhikirira kwanyu ku kuriba kutarengire okuhikirira kwa Abafandikye na Abafarisayo timuritaha omu bukama bwa Ruhanga. Beitu ka tushomeyo oku Yohaana, sorry, Matayo eshuura ya kataano. Matayo eshuura ya kataano. Matayo itaano Yes, Matayo itaano twatandikira aha gwa ikumi na mushanju nihagira, Mutateekateeka ngu nkaija kwihaho ebiragiro n'ebya baanabbi, tindizire kubiihaho kureka kubihikiiriza. Ego n'amazima, Yesu niwe wenka owaabihikiriize byona. Niky'okureebera na oine kumwesiga, waaba otakamwesigire omwikirize nka Mukama kandi omujune w'amagara gaawe ahakuba tokubaasa kwejuna, tokubaasa kweyihaho orubanja. Kwonka ku atarize kwiha ebiragiro, niwe wenka owabihikiriize. Kwonka ku waheza kumwikiriza, waheza kumwikiriza ngu akakuuma ebiragiro yaakakujuna, akahikiriza ebiragiro yaakujuna. Hati hurira ogwa ikumi na munaana, Buzimazima nimbagambira nti, Eiguru n'ensi okuhitsya obu birihwaho, ebiragiro tibirihwaho. Mwahurira? Yesu ariyo nagira ngu ebiragiro ngu byo tibirihwaho. Tihaine ihanga eri orikushanga riri aho ngu tiryiine ngyenderwaho, tiryiine biragiro. Ebiragiro biriho kukuuma oburungi na n'engyenderwaho na n'ebintu kuguma omu buteeka. So waaba ori okwe oikiriize Yesu kandi buzima nooyenda kutamburira omu businguzi na n'obushongokye, Oine kukora ki okworobera ebiragiro bya Ruhanga? Akakuha omugisha gwa kabiri, yaakwihaho orubanja, yaakufeera kugira ngu hati otuure amagara g'okumuhaisa ekitiinisa. Nikyo Baiburi yaagira, Ebiragiro tibirihwaho. N'obu yaakuba enyuguta emwe nari akatoonyezo kamwe okuhitsya byona obu birihikiirizibwa. Twareeba ogwa ikumi na mwenda nigwo mukuru ogu ogu nanyenda tureebe. Omuntu weena orihenda, muhurire, omuntu weena orihenda ekiragiro kimwe ahari ebi n'obu kyakuba kiri kikye okukira ebindi byona, akeegyesa akakyegyesa abantu atyo, aryayetwa muto omu bukama bw'omu iguru. Ngu omuntu arihenda ekiragiro kyona akakyegyesa abantu atyo, aryayetwa muto omu bukama bw'omu iguru. Meaning, ninga shi ekyo nikimanyisa ki? Omuntu arikwemerera akagira nambwenu washoma Matayo abiri na ishatu, Yesu akaba nashoborora aha banyadiini bamwe, yagira ngu bo nibagira ngu mukore nk'oku ebi turikugamba, mutakora ebi turikukora. Mukore nk'ebi nkugamba, mutakora ebi nkukora. Yesu yaagira ngu omuntu arikugambe, arikutwaza batyo, ngu naaba ari mukye omu bukama bwa Ruhanga. Kwonka muhurire, kwonka oribikwata akabyegyesa, ogwo aryayetwa mukuru omu bukama bw'omu iguru. Ngu hariho okukwata ebiragiro, ojunirwe, Ebiragiro bya Ruhanga noobitamburiramu, noomanya ngu nizo ngyendererwa za Ruhanga, ebi oku ebintu birikubaasa kuba biri omu buteeka, ngaaho nooba ori mukuru omu Bukama bw'omu iguru. Omunyabwengye omwe akagira ngu, Ku nkuhurira nyijuka, ku nkureeba

So engiri yenyini nikyo kureba Bibuli yagira aha ngu abakuburira ekigambo kya Ruhanga bakukita omu nkora engyendererwa ya Ruhanga batakugamba kyonka kwonka bakuta n'omu nkora ngu ogwo niwe muntu arikuba ari mukuru omu bukama bwa Ruhanga. Ogwa makumi abiri, ahakuba nimbagambira nti okuhikiirira kwanyu kukuriba kutakizire okuhikiirira kw'abahandiiki n'Abafarisaayo, timuritaaha mu bukama bwa Ruhanga. omu bukama bw'omu iguru na kakye. Nitureeba omushororongo ogu Ruhanga ariyo naagira ngu hariho obwire ahu burikuhika okuhikiirira kwawe okashanga kwine kurenga okw'abahandiiki n'Abafarisaayo. Mbwenu ekyo nikimanyisa ki? Nikimanyisa ngu nk'oku buri omu bukama bwa Ruhanga, n'obu oine kurenzya na buri obu waabaire otakajunirwe Obu bwaabe nogyeza kukuuma ebiragiro omu maani gaawe, nkahati Yesu yaakwihaho orubanja, yaakuha omwoyo weeye orikwera, yaahandiika ebiragiro omu mutima gwaawe, hati akubaasisa okukora okukunda kwe okarenzya n'ahu waabaire otakubaasize. So turiyo nitureeba kandi turiyo nitwirira okuhendera, tihaine eki waayega kwonka Egi n'omuringo ogu waakubaasa kutamburira omu businguzi. Tiiwe wenka na naanye. Ruhanga ebintu akabikora gye. Nangwa noobaasa kumanya waaba n'okuba omusinguzi nainga n'okuba gye nainga waaba otaraabe gye. Egi edakiika egi, noobaasa okwepimapima emyaka ikumi erikwija Eka yaawe eba n'erikucwekyerera ninga yo etaracwekyerera, amagara gaawe waaba n'okuba ori gye ninga waaba orikuba otari gye. Ahabw'enki? Ruhanga akataho engyenderwaho ezirikureetera ebintu kwanguha. Maariho ebintu kwanguha. Nk'oku twatandika nitureeba ngu ensi ekaba etarimu buteeka. Tihariho ekintu kibi nk'okushanga ebintu bitarimu buteeka. Kandi ensi egi nikwo eri. Kandi hariho amagara ganguhi kushanga nootamburira omu bintu nootamburira omu buteeka. Ori ahu oshemereire kuba ori, noogamba eki oshemereire kugamba, noomanya oku oine kutwariza na mutaahi waawe, ogu ni murumuna wangye nyine kumukunda, ogu ni munywani wangye nyine kumutwariza gye, tinyine kuryangatanisa eki nainga na kiri. Mbwenu ogu omuringo ebi nitubigamba ahari abari omu Bukama bwa Ruhanga abaikiriize Yesu. kugira ngu tubaase kutamburira omu businguzi obu. Omu kitabo kya Yoshua eshuura y'okubanza omushororongo n'ogwa munaana, Musa akagambira Yoshua yaagira ati, Eki ekigambo ky'ebiragiro kitarikuruga omu kanwa, ogume okiteekateeka onye omushana na nyekiro, obone kwecumitiriza okukora byona ebihandiikirwemu omu Baiburi, manya Baiburi niyo ariyo naagambaho, nikyo kitabo ky'ebiragiro. Ngu obwe nibwe oribaasikirwa ahu oriza yoona. Mbwenu Ruhanga akateekaho omuringo ogw'okubaasikirwa ogw'ebintu kutambura gye, ebintu kuba omu buteeka. Mbwenu enshonga egyo yoona ei turiyo nitugambaho, ekanisa abaikiriize Yesu tutagarika kukoresa embabazi nk'omuringo gw'okukora ebihagaro. Ebihagaro birengize Kandi niinyenda kukugambira, waatwaza batyo, eky'okubanza torihebwa buhembo omu iguru. Nambwenu hariho ebirunga bitaano ku waakubaasa kuba otarikubimanya. Hariho ekirunga ekitaragarizibwa nainga ekitarisiisikara, ekitakusiisikara, ekiryahebwa abo omu mibiri yaabo abeeyangiise kwejwanzya omu mabara g'ensi. ekyo hari nakyo kiri n'ekirunga kiriyo. So waaginwa okagaruka omu byensi torikufuna kirunga. Okashanga iwe niiwe niiwe onywera amarwa omu kicupa ya Rwenzori, niiwe niiwe otwara obushiki bw'abandi omu ma omu maroogi naki nk'ebyo, niiwe then okashanga waajumisa eiziina rya Ruhanga, ekyo ekyo nikireeta eiziina rya Ruhanga okucumbagirwa, mbwenu okugaywa kandi noofeerwa ebihembo omu iguru. Hariho ekirungo ekindi, ekirungo ky'okushemererwa abo abaabuuriire engiri. Obumwe bw'okushanga iwe naanye noobaasa kuba turi aho nooshanga amagara gaawe n'ori omu bitakwatiraine ori omu rugambo osiiba aho ogamba orujunzyo orwiha kuri orutwara kuri orutembya hari orushuumya hari, n'obwe oba noojunzya ekigambo kya Ruhanga. Konka naanye ekyandeeta aha tikukuzunzya orugambo, naija kuzunzya ekigambo, engyenderwaho, Baiburi, Yesu niwe yaateirweho kutugambira ebintu oku byaine kuza omu buteeka. Ebintu ku birikuheeza kuza omu buteeka, hati oshanga omuntu waatandika kumanya ku otari busha. Ahakuba hati waamanya ekigyendererwa kyawe. Hati ekyo kiihaho omwirima. omwirima kushanga tokumanya ahu oyorekyereire tokumanya ahabw'enki ori omu nsi tokumanya hati ekyo nikyo kikubaasa kusingura omwirima gukarugaho so okworobera Ruhanga nikye nikituhamiza ngu tukuta nikikuhamiza ngu amagara gaawe gakutamburire omu buteeka kandi ebintu nibiza kuba biri nk'oku yaakuhangire kuba ori. Omushororongo ogwa Zaaburi igana ikumi na mwenda, omushororongo ogw'ikumi na igana itaano nihagira, Daudi akagira ngu ekigambo kyawe niyo tabaaza emurikire ebigyere byangye. Mbwenu nyine Baiburi egi nyowe naandiyo ninshoma, Tinkumanya iwe, engyenderwaho yaawe n'eha? Engyenderwaho yaawe n'oruhuzyo? Engyenderwaho yaawe n'okuza aha mikutu ya zaafeesibuuku, tiikitooka okareeba abariyo nibakora ebihagaro? Egyo niyo ngyenderwaho yaawe? Engyenderwaho yaawe n'okusiiba omu rugambo? Engyenderwaho yaawe n'eha? Waaba otakajunirwe, noobaasa kuba obaire ori okw'omu nsi, Yesu naakweta. Baibuli neegira omu Kushuburwa orw'eishatu abiri makumi abiri, Yesu ari aha rwigi rw'omutima gwawe naakongoota ngu ku oraamwigurire naaza kutaahamu, aije arye naiwe, anywe naiwe. Eki ekigambo nikimanyisa naakugira akakwate naiwe, mugire omukago, obe omwana we, akwiheho orubanja. oze omu buteeka, oze omu buteeka ahakuba iwe ori omusiisi kandi waayeyesiga omu busiisi bwawe niho waaruga omu bute no n'otari mu buteeka kandi niho n'okuhenderera omu geehena. Kandi abaajunirwe ku waakubaasa kuba ori okwe waajunirwe. Ruhanga akatuha engyenderwaho egi ngu tutamburire omu businguzi. Tihaine ihanga eritaine engyenderwaho. Amagara gaitu goona Ruhanga akatuha engyenderwaho, n'engyenderwaho yaawe ni Baibuli ngu k'okugitamburiramu, waatamburira omu bi Ruhanga arikugamba ngu nooba omu mazima oine obuhame ngu nooza kufuna nooza kuza omu iguru. Kandi noona okubasikirwa omu bintu byona ebi orikuba nookora ahabw'okuba ahabw'okuba noriyo noogyenda ngyenderwaho ehikire. Mwebare munonga kandi Mukama akunkuumire iwe waaba nooreeba. Kandi noobaasa okubagana nainga shi okubagana obutumwa obu na banywani baawe abakubaasa kuba bari okwe buzima nibeetenga okugyendera omu businguzi omu nsi omu kandi okusingura embeera y'okushanga ebintu ebitarimu buteeka? Ndikuhendera hariho ebintu binkwenda kugambaho ebitarimu buteeka nyowe nka nyowe ebi ndiyo nindeeba ebirengyesireize. Hariho omweshongozi omwami Julius Muhoozi nangwa akeshongora ebyeshongoro byeye kimwe ekyeshongoro akagamba ekitari omu buteeka ekibi ky'obushambani katsiga nimukizanisa tinkumanya yaaba mwagumiizemu. Ebi manya ebishangwamu ebimwe ni nk'engye nyina ka murare ejwangize emeeko ni nyabuto. Obumazima ninkugambira waazayo n'okukwesiza tuteegyereize obwire bwayo ngu ebarikye. Waaza n'omu irwariro nabo nibakushoboorora. Ntwaremu aha garuka omuka orinde kimwe. Eijo mbaire ngiire aha yunivasite. Haine ebipapura byangye ebi nkuba ndiyo ebi mbyengyeyo kwakiira. Mpikayo ndeeba abantu emijwarire, ori araba aha kunamira abantu, ori araba aha kapare, amaju niyo goona gareegire. Mbwenu ngira ngu ensi turiyo nituza hi? Manya ebyo n'ebintu byona ebitari mu buteeka. Haza nikyo kiragarure ebintu omu buteeka. n'ebiragiro bya Ruhanga, engyenderwaho ya Ruhanga, Baibuli. Hariho obwire ahu okushanga oine kugyendera aha ngyenderwaho okusinga kugyendera aha muntu arikutaho engyenderwaho. Mubiro bwingi noshanga n'abakukoresa engyenderwaho ezi nibo bakuzihenda, haza bareetera n'abantu kuhenda engyenderwaho. Kwonka engyenderwaho za Ruhanga zihikire kandi ziine kukuratirwa. Mbwenu rekyera aho kukuratira abantu, okuratira engyenderwaho za Ruhanga, kandi okuratire Yesu nka Mukama w'amagara gaawe, emijwarire mibi, ekyo n'ebintu ebimwe ebirengyesereize. Mbwenu Tuhungire owa Yesu nikwo omweshongozi oku yaagira, Tuhungire owa Yesu, ogwe niwe orikubaasa. Nambwenu nyine nyine ekyoma kyangye eki, ka ka tuhendere ndikweshongora ekyeshongoro eki noobaasa kunyegaitaho.